Amser i bori trwy'r papurau nawr ac am ei wneud ar eich rhan chi, mae Gwynedd Garth Rhys Owen a Llinos Lee! Diolch, Catrin! Dim ond Catrin oedd yn gwneud sŵn fanna. Polad yn cysgu. Reit ta. Mei Gwynedd. Ie. Ni ddim yn dechrau gyda ti, ond croeso ato ni. Ie. Gareth, ni'n dechrau gyda ti. Mae'n dechrau gyda fi? Ie.
Yn Mail on Sunday, beth sydd 'da ti? Rhywbeth am chwaraeon? Nid am y tro cynta'...
Ie. ...ymosodiad ar y bbc gan y Mail on Sunday. Reit. Ymosodiad yn benodol am y ffaith bod 'na ddeu- yy tair awr ar ddeg o chwaraeon ar bnawn dy' Sadwrn ar y bbc. Grêt! Pnawn ddo. Unrhyw sy'n ffan o bêl-dro, o rygbi yn benodol, neu ffan o chwaraeon wrth eu boddau. Rhai bobl yn cwyno. Ma' 'na ddyfaniadau gan rywun ar The Bwrdd neges yn dweud, Do we need to have rugby morning, noon and night? I am not, as you guessed, a rugby supporter. Wel, ie, felly dyna ni. Felly, a mae 'na rywun arall yn gweud, mae 'na gŵyn fyny o'r fenywod sy'n dweud Women viewers should develop some ball skills of their own and go and kick those male bbc executives somewhere painful. Y gŵyn yw bod chwaraeon trwy'r dydd, ond... Be sy ar y bbc fel arfer bnawn dy Sadwrn? Chwaraeon rasio cyffyle yn y gorffennol, grandstand. Falle mae'r gŵyn mwya yw bod Casualty 'di diflannu. Casualty 'di mynd. Dim Casualty. Wel. A fal, Casualty o'dd. Pen bach da i chi. Lloegr ddo. Ia. A be' be' o'dd mlan i gyd ta? Ti'n gweud tair awr ar ddeg? Reit. Super Saturday o'dd e yfe? Super Saturday. Dechre Football Focus, Sport Relief, Cymru'r Eidal, mwy am hynny yn ystod y dydd mae'n siŵr. Iwerddon r'Alban, Ffrainc, Lloegr. O, o'dd y lotri a'r newyddion wedi ffitio mewn... Ie. ...yno fe. Ac yna Match of the Day ar rhaglen y Football League. Felly, chwaraeon trwy gydol y dydd ar bbc One hefyd, a digon o gwyno. Llinos, ti'n cwyno? Na, ddim o gwbwl, achos nesh i wylio bron bob un gêm, ond y darn gore i fi, nesh i weld y lotri yn y canol, a Scott Mills... A nes di ennill? Naddo. Na! Na, fysa hwnna 'di bod yn grêt. Bysa hwnna 'di bod yn well. Yy Scott Mills wedyn yn y canol yn gweud O ie, rygbi 'di bod mlan trwy'r dydd, yn amlwg ddim yn gwybod dim byd... Ie. ...am am rygbi. Ond o'n i fel, na, Super Saturday, t'mod, ma' diwedd Bencampwriaeth y Chwe Gwlad, ni isio go- Mae'n well bod o ar y bbc, i fod yn onest, na bod o ar Sky.

Ie, na, ti'n gwybod hwnna, na, na, ti'n gwybod hwnna. Ie, ydw, ie, fan, fan mawr. A, yn ôl bob sôn, mae Coronation Street yn dathlu 50 mlynedd mis Rhagfyr. Llongyfarchiadau, da. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Ac i ddathlu hyn, maen nhw'n mynd i wneud Cori the Musical. Na? Wel, fi'n meddwl bod e'n syniad gret. Caneuon megis Some like it hot pot. Na, dyn nhw ddim.
Phantom of the Soap Opera, Somewhere Rover the Rainbow. A chi'n gwybod y ferch sy'n chwarae rhan Becky? Na. McDonald. Wyt ti'n gwybod yn iawn? Fi 'di gweld y llun ond fi ddim yn gwylio. O, mae'n esgus bod e ddim yn gwylio. Sut omi wyt ti? Hi sy'n mynd i chwarae'r prif ran, felly mae hi'n mynd i adael yr Opera Sebon am sbel. yy neud y sioe gerdd yma fydd yn dechre'n Manceinion a wedyn gorffen... Ma' hwn yn ddifri. O ddim! Ma' fe yn y papur. Sori sori. Ma' fe fyn 'yn. Wel mae yn y News of the World. A wedyn gorffen yn Llunden yn y West End. Gareth ei di weld Cory the Musical? Yy.
Na? Dwi ddim yn ffan enfawr o

Iawn. Na, fi ddim yn gwybod os mae'n syniad da, tymod, fel, mae'n dda wneud pethau gwahanol fel nath i Stenders wneud y rhaglen fyw yna hmm. i ddathlu... Annie, pob wythnos? Ie. Bro, rhaglen fyw.
Um, ond, dwi'n gwybod os yw hyn yn mynd braidd yn bell, dwi'n gwybod. Yeah. Opera Sebon yw e. Cadwch efo'r Opera Sebon. Ie. Yeah. Right te. Mae Gwynedd.
Ti sy'n awr ag yn y Wales on Sunday.
Be sy 'da ti? Do nath rywun fama dangos fi bore 'ma stori eitha poenus rili bod Ben Stiller 'di bod yn roid yym gwersi dreifio i Rhys, Rhys Ifans fama. So...
A dim ffilm yw hwn nawr, bywyd go iawn yw hwn. Diolch byth na'n America mae 'di bod yn galw so digon pell o Gymru. A dyw Rhys ddim yn gallu gyrru? Ti'n nabod Rhys wrth gwrs yy... Ie ie ie.
Na dwi'm yn meddwl bod o nadi? Dwi'n meddwl bod o'n gor'o' neud i i rwbath i'r ffilm mae o'n actio fama t'mod so yym ond swn i dwi'n gwbo swn i'm yn mynd yn yn car efo fo 'de? A gobeithio fydd o ddim yn dreifio bys y peth t'mod so... Ie ie yym nes di basio tro cynta o ran gyrru? Yy do nesh i neud nesh i nesh i'm neud tan unit dau deg pump 'na 'dyn yym yng Nghaerdydd nesh i gymyd o 'fyd so o'n i lwcus dw'm yn gwbo sud on' nesh i gellu pasio fo. Nes i glywed taw dy chwa'r di nath ddysgu dreifio i ti.
Hi a chwaith fi. Dy chwaer bach di? Hi oedd beth ti?
Chauffeur fi am flynyddoedd.
Yym ie t'o' na odd 'i'n odd 'i ie odd 'i'n eych bach o ersi fi yn dechre. Chware teg iddi chware teg.
Gareth ti nes di basio tro cynta? Do nes i basio tro cynta ond yy ma'r gosodiad yn dweud yw os chi'n pasio tro cynta chi'n yrrwr da falle bo' fi'n

Mae hwnna'n iawn. Ie, da iawn fi.
Ond yy, a nath Byrb, nath Byrb sy'n gweithio 'ma, chi ddim yn nabod Byrb ond oedd e'n mention 'fyd, nath e pasio'r chweched tro. Da iawn Byrb, ond yy, ie, yy, un stori arall yn gloi, yy, Subo, ni gyd yn ffans o Susan Boyle, ydyn ni? Ie. Yy, Mail on Sunday yy yn gweud bod hi wedi ennill, nid miliwn,

Fatha, dwi'm yn gwybod, y ffordd i'n edrych, dwi'n meddwl, oedd o'n, um, tiwod... Oedd o'n beth?
Wel, mae di'n edrych yn wahanol. Da iawn, da iawn! So, um, um, mae, mae, mae di'n ei rhywbeth yn iawn i ni, do? Gret, ni'n gofyn stopio fyna, ond diolch yn fawr iawn am y tro.
Mae'n Gwynedd Garth Rhys Owen a Llinos Lee.